אין די פרשה זעהן מיר א אינטערסאנטע זאך, ווילאנג פרעה האט זיך פאר'עקשנ'ט נישט צו געבן כלל ישראל ארויסצוגיין פון מצרים, ער האט זיך פאר'עקשנ'ט, ער האט נישט געגעבן קיין גוטע סברות, אבער נאך מכת ערוב סאדענלי היז טאן טשעינדזשד, ער האט געהאט א נייע מהלך, ער זאגט צו משה רבינו, לכי זבחי לאלוקיכם בארץ, שעכטס די קרבנות, ווילסט דינען די אייבערשטער נאו פראבלעם, אבער טוה עס דא, טוה עס אין מצרים, בארץ, לכאורה וואס פעלט אויס צו גיין אין די מדבר, מען קען עס טון דא, אבער לכאורה איז שווער, ווי איז געווען דער סברה ביז יעצט? פארוואס נאר ביי מכות ערוב איז עס סאדענלי דיסיידעד זאל מען עס טוהן דא? פארוואס האט ער נישט גע'גאפערט די דיעל ביי די ערשטע דריי מכות? זאגט דער חתם סופר בשם זיין רבי דף ל, שטייט ביי מכות ערוב, אלע חיות זענען געקומען עם האדמה אשר הם עליה, מיט די ערד וואס זיי זענען אויף דעם. וואס מיינט דאס? זאגט דער דף ל, היינטיגע צייטן ווען מען בויט, אפילו היינטיגע צייטן ווען מען בויט א זו, איז א גאנצע חכמה צו בויען די זו פאר יעדע חיה ס'זאל זיין מיט די נעטשרעל העביטעט אזוי ווי ער איז צוגעוואוינט אזוי ווי ער איז אויפגעוואקסן און ער קומט אן צו א ווילדע פלאץ צו א פלאץ ווי ער איז נישט צוגעוואוינט ווערט ער אינטימידעיטעד און ער פירט זיך נישט אויף נעטשרעלי און אפילו א מענטש שטייט אין די גמרא מכורת דף ח' עמוד ב' א מענטש וואס איז אין א פלאץ וואס איז נישט זיין פלאץ נישט זיין שטאט הי דאזענט עקט נעטשרעלי ער פירט זיך אויף אנדערש איז די נס פון מכת ערוב געווען איווען דאו על פי דרך הטבע מען קומט אן צו אזא פלאץ, א פרעמדע פלאץ וואלט דאך איה נישט געווען אזוי דעינדזשערעס, ער וואלט נישט געווען אזוי ווילד, אימעדזשין א פאולער בער קומט אן צו די סאהארא דעזערט, גייט אימידיעטלי ווערן זייער שוואך, האט דער אייבערשטער געמאכט א נס, עס איז מיטגעקומען די ערד וואס איז געווען אונטער דעם, דער פאולער בער איז אומגעקומען און אנגעקומען מיט אייז אונטער זיינע פיס, און אזוי האבן זיי געקענט זיין ווילד און שלעכט און צערייסן די מצריים אזוי ווי ס'דארף צו זיין, עד כאן דברי הפלא, דאס איז די. דאס איז די ווארט פון די הפלאה אז מ'האט מיטגעקומען די ספעשל ערד פון יעדע חיה. זאגט דער חתם סופר, פרעה האט געמאכט אזא חשבון, פארוואס ווילט עטץ ארויסגיין? וואס איז נישט גוט אין מצרים? ווייל די ערד איז פול מיט טומאה. אבער איך זע אז מכות ארויף, סאדענלי די ערד איז מיטגעקומען פון יעדע חיה. אויב די ערד פון די חיות איז מיטגעקומען, פאר די פאולער בער איז מיטגעקומען די אייז, לכי עבדי לאלקיכם בארץ, דא אויפן פלאץ, דער אייבערשטער וועט שוין צושטעלן די ריכטיגע ערד אז ס'זאל זיין ריין און מ'זאל קענען דינען די אייבערשטער אויפן פלאץ, ס'איז נאו ריזען ארויסצוגיין, סאו נאר נאך מכות אויף, ווי מ'האט געזען ווי עס איז דא א טשעינדזש אין די ערד, האט ער געקענט זאגן בלייבטס דא בארץ און מ'זאל דינען די אייבערשטער, טא אן דעט נאוט, לוקינג פארווערד טו סיאינג יו אין ארץ ישראל, ירושלים עיר הקודש, און די אייבערשטער זאל העלפן מ'זאל, איך זאל זיין דארטן צוגרייט און די וועג פעאיג, מ'זאל אלע אנקומען דארטן בשלום בקרוב ממש בביאת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.